Onuň gös-göni dowamy hökmünde köneürgenç türkmenleriniň döwleti bütin dünýäde meşhurlyk gazanypdyr.
Ol döwür on ikinji, on dördünji asyrlar bilen senelenýär. Şol gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan Türkmenistan bu gün gülleýär, gül açýar.
Türkmenistan ýurdy gözellik ýurdy, Seýrana gelsinler jahankeşdeler. Gökdepe galasy gadym Gürgenjiň owazasy uzaklardan eşdiler.
Meniň ülkäm, altyn, nebitdir, gazdyr, Ili şaha nazdyr, aýdymdyr, sazdyr,

Hawa, ata-babalarymyzdan galan Gezmek ömürden diýen pähim bar. Gadymyýete, geçmişe syýahat, keramatly ýerlere zyýarat etmek, ony öwrenmek, bilmek, geljekki nesillere miras goýmak türkmeniň milli medeni mirasyna goýlan uly hormat we buýsançdyr. Ine, şo ýerleriň birinde Gadymy Daşoguz topragynda, mukaddes mekanda toý toýlanýar.
Bagtyýarlyk zamany üýtgedipdir keşbini. Synlamaga göz gerek binýadyňy köşgüňi, Wasp etmäge söz gerek joşup köňül yşgyňy. Asyrlara kök uran, eý, gadymy Daşoguz! Öwülýäler ummany, üç ýüz altmyş pirli sen, Adamlaryň edermen arslan ýürek şirli sen. Aýdym-sazyň mekany, aşyk Aýdyň pirli sen, Arşa ýetsin owazyň, eý gadymy Daşoguz!
Minaralaň, gümmezleň, asyrlaryň sütüni, Ejir çeken topragyň gördi inçe sütemi, Sowuldy asmanyňdan gara gülleň tütüni, Wasp etmäge wasbyňy söz tapylmaz Daşoguz! Uly toýlar toýlaýan, eý gadymy Daşoguz!
Köneürgenç gadymy taryhy ýadygärlikleriň mesgenidir. Bu ýerde geçmişiň taryhyny diwarlarynda saklap oturan gadymy galalar, aramgähler, minaralar we depeler bar.
Indi bolsa gadymy könürgenç ýadygärlikleriniň birnäçesine syn edeliň. Nejmiddin Kubranyň kümmeti Köneürgenjiň merkezinde ýerleşýän gadymy gymmatlyk. Ol orta asyrlar bilen senelenýär.
Nejmeddin Kubranyň kümmeti Gutluk Timuryň Köneürgenji dolandyran döwri bilen senelenýär. Aramgäh üsti gümmezli dört sany otagdan ybarat. Beýik şah Nejmeddin Kubranyň diniň parlak ýyldyzy, hakdan içen, mukaddes pirleriň, Halypa heýkelçisi ýaly lakamlary bolupdyr.
Köneürgenjiň taryhy ýadygärlikleriniň iň bir naýbaşy ýadygärlikleriniň biri hasaplanylýan Nejmidin Kubranyň kümmeti özüniň bezegleri bilen seýrek duş gelýän gaýtalanmaýan ýadygärlikleriň biri hasaplanylýar. Indi şu Nejmedin Kubranyň Kümmet höküminde on dördünji asyrda bina edilen ýadygärlik hasaplanylyp, bu özüniň bezeg çeperçiligi babatda şeýle ussatlar tarapyndan örän ýokary derejede bina edilen ýadygärlikleriň biri hasaplanylýar. Ynha, şu girelgede häzir görýärsiňiz, şu ýerde Ýagny peştagyň iki gapdal tarapynda Nejmedin Kubranyň bezegleriniň ýene bir aýratyn tarapy, ol hem bolsa üç sany reňk şu ýerde yzgider ulanylan. Bu ýerde ösümlik dünýäsiniň örän bir nepislik bilen, ussatlyk bilen ýerine ýetirilen. Ine şu ýerde hem uly şol ýaprak ýaly şekiliň içinde. Ösümlik ýapraklarynyň bezeglerini synlamak bolýar. Ine, şu ýadygärligiň ýene-de ýokarsynda, peşdagynda, ýokarky böleginde bir oýma, gazma usulynda kerpiçiň ýüzüne oýup bejerilen ösümlik bezegleriniň terakota görnüşindäki nusgasyny, şeýle-de onuň pöwrizi reňk bilen reňklenen ýapylan görnüşini, şeýle-de bu ýerde tekiz reňkde pöwrizi reňkiň aşagyndan şekil işlenen görnüşini synlamak bolýar.

Has takygy, ýurdumyzyň ähli welaýatdyr etraplarynda ýerleşýän gadymy gymmatlyklaryň her biriniň özüne degişli il arasynda galan gürrüňleri, has takygy, rowaýatlar bar. Häzirki wagta çenli özüniň asyl nusgasynyň käbir görnüşleri bilen saklanyp galan beýik binalaryň ýene biri Nejmeddin Kubranyň kümmetidir. Bu kümmet özüniň binagärlik gurluşynyň örän täsindigi bilen tapawutlanýar. Mongollara ýesir düşüp, gaýry ýurtlara alnyp gidilen bir ýigit piriň şehit bolan ýerine ymarat bina etmegi ýüregine düwüpdir. Mongollara ýesir düşüp, gaýry ýurtlara alnyp gidilen bir ýigit piriň şehit bolan ýerine ymarat bina etmegi ýüregine düwüpdir. Ol ýesirlikden gaçyp ýolda uka gidende düýşünde piriň özüni görüpdir. Pir onuň bilen gürleşip, maksadyny anyklap, özüniň öldürilen ýerini salgy beripmiş. Ol bir garpyz çigidini ýigidiň eline berip, salgy beren ýerinde ekmegi buýrupdyr. Köp horlukdan soň ol ýigit Könürgenje gelipdir. Aýdylan ýerinde garpyz tohumyny ekipdir. Garpyz tiz hasyl beripdir. Garpyzlaryň diňe biriniň içi gyzyl çykanmyş. Ine, ýigit şol ýerde hem piriň kümmetini gurdurypdyr diýen ilat arasynda gürrüň bar. Siziň bu synlaýanyňyz Törebeg hanymyň kümmeti we ýadygärlik orta asyrlara degişlidir.
Törebeg hanymyň ady bilen baglanyşykly kümmet Gutluk Temuryň minarasynyň günbatar demirgazy tarapynda ýerleşýär. Köneürgenjiň binagärçilik ýadygärlikleriniň arasynda Törebeg hanymyň kümmeti özüniň owadanlygy, kaşaňlygy bilen tapawutlanýar. Gurluşy taýdan deň ölçegli, ajaýyp nagyşly bu kümmet Merkezi Aziýada ýeke-täk hasaplanýar.
Bu kümmet gadymy Ürgençde orta asyrlarda, ýagny 14-nji asyrda e, bina edilen. Bu ýadygärligiň guruş aýratynlyklary babatda, çeperçilik bezegi, ulanylan nagyş bezegleri babatda Diňe bir Merkezi Aziýa däl, eýsem, dünýäde ýeke-täk diýip hasaplamak bolar. Türbe hanymyň kümmetiniň edil içki gümmezindäki bezegleri tutuş ýadygärligiň ähli durky mozaika görnüşli bezegler bilen işlenilen. Ýapyk penjireleriň içindäki nagyş bezegleri aýratynam bir ösümlik gülleriniň, ösümlik bezeginiň mozaika usulynda kesme, oturtma görnüşinde işlenen görnüşini synlamak bolýar. Şeýle-de bu ýadygärligiň. Birinde tekiz görnüşli ösümlik güller şekillendirilen, ikinjisinde bolsa mozaika bezegleriniň stalaktit görnüşinde işlenen görnüşini synlamak bolýar. Şeýle-de bu ýadygärligiň ýokarky gümmezindäki nagyş bezegleri bir şeýle ýyldyzlaryň çylşyrymly, ýagny ulgamyny emele getirýän görnüşini synlamak bolýar. Edil merkezinde ýigrimi dört şöhleli ýyldyzy görmek bolýar, şeýle-de gije-gündiziň ýigrimi dört sagadyny aňladýar hem-de ýokardaky ullakan şol tegelek görnüşli bezegleriň içinde bolsa on sany uly ýaprak, on gök reňkde işlenilip, onuň içinde on sany sary ýaprak hem-de on sany ak ýaprak, jemi otuz ýaprak bolup, bu-da on iki gezek on iki sany uly Tegelek halkaň içinde ýagny üç ýüz altmyş sany şo ýapragy aňladýar. Bu-da Älem zeminiň gurluşy bilen şeýle-de üç ýüz altmyş gün bilen baglanyşdyrylýar. Bu ýadygärlige islendik nokatdan seredenimizde bölek-bölek ymaratlardan bir tutuş bir sazlaşygy emele getirýär. Şu ýadygärligiň girlgesi günorta tarapynda üsti arka şekilli basyrylan Dälize girip, çep tarapynda otagy ýerleşýär, sag tarapynda bolsa ýokary ikinji gata çykylýan kyrk sany basgançakly merdiwan ýerleşýär. Şu gümmeziň içki ýüzündäki nagyşlar öz döwründe naýbaşy höküminde kabul edilip, şeýle bezemek usuly bütin dünýä ýaýrandygyny aýtmak bolýar.
Törebeg hanymyň ady bilen bagly halk arasynda saklanyp galan rowaýatlaryň birinde Gulgerdan atly gurluşçy ussa Törebeg hanymy halapdyr. Törebeg hanym bolsa, eger-de dünýäde deňi-taýy bolmadyk ymarat salyp bilse, oňa, ýagny Gulgerdana, durmuşa çykmaga razydygyny aýdypdyr. Gulberdan bolsa dünýäde deň-taýy bolmadyk şol ajaýyp ymaraty gurupdyr. Haçan-da Gulberdan Wadany ýatlanynda Törebeg hanym oňa, Eger-de söýýäniň dogrudanam çyn bolsa, onda şol guran ymaratyň peştagyndan bök diýip teklip edýär. Gulberdan bolsa. Elbetde, ýigrimi metr beýiklikden böküp, diri galmajagyna göz ýetip. Sizi söýýänim üçin ol şertiňize-de razy. Ýöne eger-de maňa bir zat bolaýsa, meniň üstüme ajaýyp ymarat, gümmez, gurdurarmysyňyz? diýip soraýar. Törebeg hanym onuň bilen ylalaşýar. Gulberdan bolsa guran ymaratlarynyň peştagynyň üstünden özüni aşak. Ol aýňanman ýatyrka obanyň adamlary özümi saňa bagş edýän diýip aýtmaklygy Törebeg hanyma ýetirýärler. Şondan soň Gulberdan ussa jan berýär. Ony Törebeg hanymyň ady bilen bagly ymaratlaryň gündogar ýanynda jaýlap, ýitbinde Günmezli ymarat galdyrýarlar. Halk arasynda aýdylyşyna görä, ertir irden Gulgerdanyň ady bilen bagly ýadygärliklerden Törebe hanym kölege düşüp, gün aganda bolsa Törebe hanymyň ýadygärliginden Gulgerdanyň ýadygärligine kölege düşýämiş. Şeýlelikde olar bu dünýäde bile ýaşaýamyşlar. Häzirki wagtda Törebe hanymyň ýadygärliginiň üstünde galdyrylan has takygy

Siziň bu synlaýan şekilleriňiz bolsa Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän Aşa aýdyň piriň ýadygärligi ol özüniň aýratynlygy bilen tapawutlanýar.
Aşyk Aýdyň piriň ýaşap geçen döwri bir müň bir ýüz kyrk bäş, bir müň iki ýüz otuz bäşinji ýyllar hasaplanýar. Taryhy maglumatlara görä, onuň hakyky ady Şeýh aş-Şuýh ad-Din Sahaweddin Omurdyr. Ol ýurtda uly abraýdan peýdalanypdyr. Ol Gürgençde köplenç Horezmşa Alueddin Muhammediň ýanynda bolup, döwrüň möhüm syýasy meselelerini çözmeklige gatnaşypdyr. Aşyk Aýdyň pir il arasynda uly şahyr, halypa alym, ýakymly mugallym, terbiýeçi we aýdym-sazyň piri hökmünde bellidir.
Al, haýyr ýagşy, habar kimden al, Nejepjandan al. Nejepjan Aşgadyň piriň patasyny aljak bolup gelip ýörenine ýedi ýyl dolup sekinji ýylyna gadam basan eken. Nejepjan bu ýere gelip bar pişesi odun çöpläp odun çekmek bilen bolup gezibersin. Ine günleriň birinde Nejepjan odun çöpläp odun arka alyp gelen ýerine ýadap, bir ýapgydyrak depäň üstüne çykyp oduny ýerde goýup, oduna arkasyny berip gezen güni hasaplamana geçdi. Hasaplap görse gelen wagty ýedi ýyl dolup sekinji ýylyna gadam basan ekeni. Nejat jan, Alla men enemiň garasyna galdym-ow. Enem gitme diýenine garaman gaýtdym diýip oduna söýenip hapa bolup aglamana başlady. Şol aglap ýatyşyna Nejat janyň gözi gaflat ukusyna galyp bolady. Düýşünde kyrk çilteller, A şaýdyň piri düýşüne-eý diýip oglana, oglanyň daşyny alyp duruberdiler. Kyrk çiltelleň her aýsy bir käse şerap berdi. A şaýdyň pirim gelip, Al ogly Nejat jan diýip kyrk birinji käse şerap berip muňa ak paltany berip goýarybersin. Nejat jan tisginip oýandy görse diýşi ekeni. Munuň ýaly gowy düýş görende mes bolup begenip ökjesi ýeňläp, oduny arkaly iýip gaýdybersin. Oduny getirip çaýhananyň töründe düňküldedik goýup piriniň ýanyna bardy. Eý, pirim maňa rugsat bermeseň bolmaýa pirim. How Nejat jan sen ýa gidende-de gowy ýanykdyň näme boldy saňa? Pirim maňa rugsat ber, men ýurduma dolanaýyn. Eý, Nejat jan oglum, sen äl meň ýaňy hyzmatymy etdiň. Indi hyzmatymy eden bolsaň saňa aýdym saz öwrederin oglum. Eý, pirim aýdymam özüm bilen sazam özüm bilen maňa rugsat berseň bolýa pirim. Äý Nejatjan oglum, häzir piriň saňa bir sowal beri. Sen şol sowala jogap ber, saňa gidin, emma sowalyma jogap berip bilmeseň asla-da rugsat bermen diýdi. Pirim näme sowalyň bolsa sora ber diýende, aşyk-aýdyň pir sowal berip, Nejatjan jogabyny berip, ikisi aýdyşyp, bäş kelime saýdar boldular, gör bak näme diýerka.

Siziň bu görýän taryhy gymmatlygyňyz Kerwensaraý diýip atlandyrylýar. Kerwensaraý esasy Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy ýadygärlikleriň biridir.
Bu ýadygärlik daşgalanyň meýdanynda ýerleşýär. Ýadygärligiň diňe esasy girelgesi derwezesi galypdyr. Ymaratyň özi saklanyp galmandyr. Ýadygärligiň arkasynyň iç ýüzüniň depesi oýmy nagyş salnan we halka görnüşli nagyş salnan bezeg kerpiçleri bilen örtülen.
Soltan Tekeşiň ýadygärligi on ýedinji asyrlara degişli bolup, ol asyl nusgasynyň käbir görnüşleri bilen şu güne çenli saklanyp galypdyr. Soltan Tekeşiň ady bilen baglanyşykly bu ýadygärlik Gürgenjiň merkezinde, Kyrkmolly depesiniň günorta-günbatarynda ýerleşýär. Soltan Tekeşiň Köneürgenji dolandyran döwri bir müň bir ýüz ýetmiş iki, bir müň iki ýüzünji ýyllar hasaplanýar we onuň dolandyran wagty döwlet gurluşynyň pugtalanan, şäher binagärliginiň iň gülläp ösen döwri hasaplanypdyr.
Soltan Tekeşiň ýadygärligi Aziýa bina gurluşygynda özüniň bir aýratyn orny eýeleýär. Ýadygärlik giň göwrümli, diwarlaryň taraplary inedördül, on sekiz metr uly göwrümli. Soltan Tekeşiň ýadygärliginiň aýratynlygy inedördül göwrümiň üstünde gümmezasy eginiň daş tarapynyň gapyrgalary bölünip, timarlanyp bejerilendigi hasaplanylýar. Bu ýadygärlikde uly gümmez ýerleşen hem gümmeziň hem daşy bütinleý gök sürçe bilen örtülen. Ýadygärlik ýokary hilli bişirilen kerpiçden gurlan.
Siziň bu synlaýan şekilleriňiz bolsa, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň Yzmykşir obasynda ýerleşýän Zamakşar galasy.
Zamakşar şäherinde ýaşaýşyň dowam eden döwri on birinji, on ikinji asyrlar bolup, onuň tutýan meýdany on sekiz gektardan ybaratdyr. Gala beýik şahs Mahmyt Zamakşaryň ady bilen baglanyşdyrylýar. Galanyň diwarlarynyň umumy uzynlygy bir müň bäş ýüz metr bolupdyr. Orta asyrlarda galada joşgunly ýaşaýyş dowam edipdir. Beýik alym Mahmyt al-Zamahşary şu ýerde doglupdyr we ýaşap geçipdir.
Ine, siziň bu görýän şekilleriňiz Gutluk Timuriň minarasy. Beýik minara Soltan Tekişiň kümmetiniň demirgazyk günbataryna ýerleşýär.
Gutluk Timuryň minarasy on altynjy asyr bilen senilenýär. Belentligi altmyş iki metr bolup, aşaky böleginiň giňligi on iki metr. Ýokarky böleginiň giňligi iki metre deňdir. Minaranyň iç ýüzünde bir ýüz kyrk bäş sany aýlawly basgançak bolup, döredilipdir. Şeýle hem minara nagyş bezegleriniň täsin nusgasyny özünde jemleýär.
Ýylarslan-yň ýadygärligi Köneürgenjiň ýadygärlikler toplumyna degişli bolup, ol özüniň seýrek duş gelýän aýratynlygy bilen tapawutlanýar.
Il Arslanyň kümmeti Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň günorta-gündogar böleginde, Soltantekeşiň kümmetiniň günortasynda ýerleşýär. Bu ymarat ilat arasynda filosof, alym Fahreddin Razynyň ady bilen hem baglanyşdyrylýar. Alymlaryň pikirine görä, ymarat Il Arslanyň dolandyran döwründe bina edilen diýlip bellenýär. Il Arslan Köneürgenç türkmen döwletini esaslandyran Anişteginler nesil şalygynyň dördünji arkasy bolup, bir müň bir ýüz elli alty, bir müň bir ýüz ýetmiş ikinji ýyllarda Köneürgenji dolandyran iň güýçli hökümdarlaň biri hasaplanypdyr.
Beý, görýän gadymy gymmatlygyňyz bolsa Soltan Alynyň kümmeti. Ol Nejimiddiň Kubranyň aramgähiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýär.
Bu ýadygärlik Gürgenjiň iň bir syrly ýadygärlikleriniň biri bolup, on dördünji asyr bilen seneleniýär. Ýadygärligiň ady Ürgenji dolandyran Aly soltanyň ady bilen baglanyşdyrylýar.
Siziň bu synlaýanyňyz Kyrk molla depesi diýip atlandyrylýar. Ol Köneürgenjiň ýadygärlikleriniň demirgazyk-gündogar böleginde, Soltan Tekeşiň kümmetiniň hem demirgazyk-gündogarynda ýerleşýär. Galanyň umumy tutýan meýdany üç gektara golaý bolup, diwarlarynyň beýikligi dokuz, on iki metre barabardyr. Siziň bu synlaýan şekilleriňiz bolsa özünde Taryhyň ajaýyp syrlaryny saklaýan Birýar weliniň kümmeti.
Birýar weliniň kümmeti Nejmeddin Kubra ýadygärlikler toplumynda Nejmeddin Kubranyň kümmetiniň günbatarynda ýerleşýär. Ymaratyň gurlan wagtyny XVII-nji asyr bilen seneleniýär. Kümmetiň girelgesi